Tuzing caan ah hin tawi tein in van lau ka duhmi cu kan dothlennak hi nulepa ramchung ramleng Khrihfabu khual le peng le tlang kime nulepa vialte hna pi nih dothlennak ah biatak te kan i thawh taktak hi kum li kum li lei van lut cang kama CNF cu a luan cia mi som le kum nga in kan van cawl kan cawl cu a bu deuh in kan bu deuh le kanmah he a pehtlaimi deuh in rak cawlcangh si tutan pau dothlennak hi cu ram leng mipi le cozah rian tuan vialte tiang in CDM tuain in cawl le cangh a si kan lohma a kal ngai ngai ti cu kan zapi theih a si i kan lohma hi tluk a kal ko bu ah hin in minung timi cu taksa in a numi kan si caah le thabader theih a hmangmi ah zeimi caan ah cun ni caan van sau tik ah cun in lungthin tha le zang zong kha a der kho thanmi a thawng kho thanmi kan si tikah khan in voin a forfil lang kha a hau i i ka chim duhmi cu kumli kan van pal tlang cangmi ah hin in kan lo hma a kal taktak a kal ning khi ka kharuah kan ruah lo pi pi tiang khi tu kan lo hma a kal ti khi nan sin a chim ka duh e kan ni chin ram hoi na cu nan Kunin sakhan songah leng um mipi kut a phan di cang. Ah, sakhan pathum li te ta. I pathum li te zong hi thawhno cang usalo ti a khan chani mipi kut a phan chu thiam lai. Ma belte tu chu zeitin da tha la zung di lo deuh. Ah, thisen la nunnak ah temtu tein zeitin a kan kal a ṭhat lai ti kha mipi nih ruah eh, hruaitu pawl nih ruahmi kha si. Kha kan porno cang salo timi khi cu kiar um lo, kut long kiar um lo, lak peng ko. Man ca cu mipi lungthin ah khen in ti hu ding pakham an um lo. Man salo kan rat thei thabat hi zeitindah a tlawm deuhnak in kan tuah lai ti tu kha rual la tuk ta mi cu se mun za chen pali te a tang i hi pali zong hi a rau hlan na mi pi kut phan lai i mi pi kut a phanh tikah hirin kama chileng khonsi lei le CNFCNA lei in zong kan lak ral hrang kan do kawlram pumpi kan miphun kip nih doh si kawl kan unau ko hi tei an rial PDF pawl hi tain tain pasari i ummi kawl pawl hi cu bantukin kan mah chin chung zong ah khanin a ya timi kan unau pawl zong nih thlanglei lai tlang tampi lo hman la ya zai khom siman ah ralhrang kan tei hi zi kan mah la kan mah tu cu democracy kan phan lai i democracy cu nan theih ko cu ta zapi duh thim la zapi hnatlak mi ka ba cha se peng ko lai e tu liu belte ta ral do liu si ral wa cha na zapi ti nga lo ral boy ni order pek se ral boy na order pek inin ral boy cu ral boy tha te ral boy thening kai min si hau ta tampi ka chim lai Cu nih cun order an pekmi kha a zei kakip in an zoh i order an pek cangmi si. Makhan kan kal rih lai. I makha ka order in a kal lai. Chung cu cu raldo a di hnu khan cunin ka mipi du thim la van chim cio lo ka kan nan nan lungthin van langter cio to ti ka salai pengtlang kip pa kip biu ne kip mipi duh thimnak khoi ka da um di kha bacha nak salai cha khale ka kha kan ni chu chim mi chu khrifa zong kan si tika kawlram mipi lakai democracy nun zia thiam bik ding kan si democracy phung in nun ning hroi ning hi chimmi hi chu kawlram tain le pi ne hlei li laka henin kan thiam bik te ko lai ti ka zum cha chu democracy kalphung ah hin in tine kan thawhter lai zong ka zum lo kan hoi tain le tine hlei li laka hlei thum pol cu tine tho len te lai ka zum ne kan ni cu tine to te ne puitling takin o chu ti ma si mi pi du ning ti lamang ka bia kan khia nak te ko lai ti ka zum sa chunin kan chung i zei mo te te ruan nak la hmun ning ah Mi kongah maw? Ah, kan na lungrual lo i hei ti phun. Ai, vei, kan sa kho lo, ka bei dong hei ti phun, ti chi che lai upi. Kha dia kha jo ral hrang pa lom tu lai ral hrang alom laka kan chok than lai kha. Cho jo ral hrang alom laka chu tua him lo, te khao. Lungrual te ral hrang uk nak kan i timmi hi a kal cuahmah mi hi a di dong tiang phanti kha kan i tim lai ti te kha mipi lungthin ah thar in kan um than lamang seh kumli kan van kal cang kan lo hma kal tuk an hoi tain in ta vialte cu ka chin an sia ka ren an sia dang tain pi tain pol hi eh, pi ne pol hi tlang cung mi pol hi atu chin ram i pumpi kan thawm hi ani cu ram pumpi an thaw hi kum som nga la kum som ruk leng sang kan ni chu chin ram chu ram pumpi mipi khote tiang khupin khote di lakam man thoi kum li des adang tlangcung mi pol chu khote in kupi tiang an thaw ni hi kum som ru kum som sri sang chuan chu an ba lo hi an ba lo hi thluamar ra ko hi kan ni kum li kan van kala mo ka bal chang he ka zei chang ma ti lai pi ma kha lungthin zong kha me pi lungthin chunga rual la mang a hau kum ba chol min chu zeiram chu da dir lai zei mi phun chu da zu e no mi phun pakhat ti chu zeitina ka bai ka bai ti ngam lai kum li man a chel lo mi chu adang mi phun chu kum za le do so o ma ta khanin an do thlen nak hi lungthin pi pa tak tak in kalti si kan na zong kan kalpi chuama ve ko kan kalpi chuama liu wa khaban to lung te naw deu kan ti lai ma lung thim bi deu in kan pong kam te te a chin mi te te an ban um sual tika ai chu ti chun slow ka naw chu ti chun slow ka fa ka tu chu ti chun slow

kukhamnak tete an nei peng i Chilean government zong an nei peng kama CNF CNA zong cu lakah tel ve in in hoi lak hoi he tu Chilean council member hi hlei kuwa kan si cang cu peng le tlang kan tling miu ni kan tling hlei kuwa kan si cang cu hna lakah zeitin dah hma kan lak ti lai kan thei bantuk CNF cu tlangcung hriamtlai vialte zong nih Chin ai awn cohlanmi kan si. Zue in au tiang ni theipimi kan si. Nizanti ni luan ciami kum thum le kum dia dirmi cacani miphun ai awn bia cha taktak zu in lei mo khoi ka lei mo ra so CNF kan ban hal ka ka hal ding zong cu akal ning phung si akal ning phung zeicahtiah UN tiang tlangcung hriamtlai vialte tiang i China e on rak hlan cangmi ka si in zeimaw ne ACNF ta tham cu cu kha an van ti zong ah maka se Crazy phung cu du po chim khawh se cu du po chim khawh cio se ka ngei po ni khin du le anak komi zong ka rang e ti ko se cu anak komi zong anak komi a rang a rang ko mi zong nak ti khawh su ka nu po chim khawh lang lo kan nei ta sanan kha ka chim pa po kha dia khan la lem lo chau hlan ni kha lak si cu luen level in tlang cung phian tlai vialte level in chin ai ol chau hlan ni kan si chang dat khenin cu kan sinak te kha kan ni zong ni phil lo ti Adi dong tiang kalpi kan i tim lai. Chinram nih an kan cohlan bantuk in peng le tlang vialte uh, CDF peng le tlang hlei kua a simi te he zong lungrual te rian tuanti tim lai rian tuanti khawh kan i zuam lai ma chu kan lo ma zong ta kal chuama atu chin len chawda la chin len government kan diri kum khat van si chang e kum khat ah hin chunin politics chu a thei par lang lo eh politic timi cu atu tikhor caw i atu tikhor atu tikhor caw i atu ti din kha nga lo ani tlakter ta hao aka ani tlakter ta zong khi kum khat mo kum hnim ta lai kha bantuk zong a khem thai thiam lo in ya atu den rang in thai um lo a par um lo ti in ke rian tuan tu van mo chet la ban soisel zong salo kha zong kha kan zapi theih si ko na kan chim than ka duh e democracy na athimi vale cung ram tir zong ah hin party pakhat cu chorza kum nga tuan e thim na ka thua party thar pakhat van tai ai unchi chau hlun ba kha van tu mi tai na ka van mu mi party thar pa te kha unchi chau thun dan hong chu avan thut chan tiah cucu na tuahmi zeihmanh hmuh awk um ṭung lo zeihmanh na tuah ṭung lo tiah soisel khawh a si lo thlahlei riat chung ka soisel phung si lo thlahlei riat timi kum khat la cheu kum khat la cheu khi azia na tuahmi zei um ṭung lo zei na tuah ṭung lo na um sosok ko ta tia soisel a ngah lo ka tia soisel a hmangmi pawl tu kha aw nai ngai na thei lo tuk hi mu na ka on nak chim soi ta ka dua ti khin rak chom piak rak chim se za chen kum khat la chim long long khan ka zai den lo chang nan ko khan lan lai re ling nan kal kho lai ma kal kho lai lo a chun chun chun kana thai na ye sim salo ti i hal kho le du po in woi phan kho du po i bahal lak le mo chiat kho khi se kan in kha bantuk te kan lungkhan lo in van kal tik zong ah khan in ti chol khia a se lem lo ti ti zong kan um um se lo ti te zong ka chim ka du kha ma chu te te chu a voi khat nak a van chim du mi se se lo kan lo ma kal chua ba a kal chua ba mi kan lung tling ko se i lom ko si zetin na kar hlan kan pe lai ti tu ka ma la diam hun chiao khan in van chu ai usala kamala zom chiwa kan duty cheu te khanin a si ko le a tha bikin kan zom chiu hna lai e ti som bu ten ki bia ka ban di tan lai kha ka lo tuk chu vial si se